Dia faly mitsidika anareo isan-tokantrano indray izahay eto amin'ny fandaharana Avarajavaboary Tsimbazaza. Ny sosony tsara foana no entinay aminareo, koa manaraha finaritra tompokolahy, manaraha finaritra tompokovavy. Efa nampifantarina tamintsika tamin'ny fandaharana tany aloha fa ankoatra ny maha toeram-pitsangatsanganana ny Parc Tsimbazaza dia ivon-toeram-pikarohana ihany koa izy. Maro araka izany ireo mpikaroka tonga nanao fikarohana eto, na momba ny biby izany na zavamaniry. Fa anio dia mikasika ireo zavamaniry indray no ndeha horesahintsika. Manankarena zavamaniry tokoa i Madagasikara, ary ny eto amin'ny valanjavaboarin'i Tsimbazaza dia isan'ny toerana mitahiry ireo karazan-javamaniry betsaka indrindra, ka ny ato amin'ny herbiers na toeram-pitehirizana ireo karazan-javamaniry maina ohatra dia ahitana santionany telo hetsy na trois cent mille spécimens. Fa ny tiana asongadina anio dia ny zavamaniry iray izay tsy dia eritreretintsika loatra amin'ny andavanandro kanefa dia manana ny lanjany tokoa, dia ny lomotra izany na bryophyte. Ny lomotra dia iarahantsika mahafantatra fa betsaka tokoa eto Madagasikara kanefa ny ny olona dia tsy dia misaina firy loatra amin'ny fikarakaran'izy io. Ary efa nandritra ny taona maro no nitehirizina an'ireo lomotra ireo teto amin'ity toerana ity, kanefa dia nivalona fotsiny tany anaty armoire tany izy ireo fa tsy nisy fianarana na fandalinana firy natao taminy. Misy ihany fa tsy dia tena mbola lasa ilay izy. Ka amin'izao fotoana izao dia misy, araka ny resaka heno aho, eo amin'ny Enina arivo eo ny specimens misy amin'izy ireo, saingy betsaka no tsy fantatra ny anarany, dia misy olona avy any ivelany izany, namana, mpiara-miombon'antoka, tonga mamantatra ny anarana siantifikan'izy ireo. Dia nanomboka tamin'ity taona ity ihany koa izany no nasiana fikarakarana manokana izy satria Nisy tetikasa anankiray izay niarahana nanao tamin'ireo vahiny ireo izany, tamin'ny mpiara-miasa, ny mpiasan'ny Tsimbazaza. Araka izany dia tetikasa iarahana amin'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny Parc Tsimbazaza ity. dia ny MNHN na Muséum National d'Histoire Naturelle Paris sy ny MBG na Missouri Botanical Garden, izay nahazoana famatsiam-bola avy amin'ny BID na Biodiversity Information for Development sy ny GBIF na Global Biodiversity Information Facility. izay nahafahana nandamina sy namantatra ny karazany ka nanafarana ireo mpikaroka vahiny maro samihafa maneran-tany manampy sy manome tanana manambatra ireo karazana zavamaniry ireo. Rehefa fantatra moa izany ireo zavamaniry ireo izany dia ampidirina any anatin'ny solontsaina ny mombamomba azy ireo ary rehefa tafiditra ao anatin'ny solontsaina dia aparitaka ho fantatr'izao tontolo izao ka ity tetikasa ity izany a, ny tanjona ao anatin'ity tetikasa ity dia mba hampafa- mba hampahafantatra an'izao tontolo izao a ny fisian'ireto karazan-javamaniry ireto ato amin'ny Parc Tsimbazaza. Mazàna dia ireo hazo lehibe no be mpahafantatra sy mahaliana ny ankamaroan'ny olona, fa matetika dia adino ny fisian'ireo zavamaniry madinika, toy ny lomotra, kanefa dia manana ny asany sy ny lanjany tokoa izy eo amin'ny zavamaniry manodidina azy any anaty ala. Tsotsotra kely fotsiny ny anazavako azy, io ala io dia mifameno ny ala zavamaniry rehetra ao anatiny. Ary ny bryophyta na ny mousse na volonkazo no iantsoan'ny olona azy any anaty ala any dia anisan'ny zavamaniry mitahiry ny rano ao anatin'io ala io. Izany hoe izy izany no mitazona ny humidité, mitazona ny hamandoana ao anatin'ny ala. Ka raha tsy misy mitazona ny hamandoana, ohatran'ny hoe sinibe mitazona ny rano ao an-dakozia, dia tsy hisy rano hosotroin'ny olona. Tsisy azo tsisy amandoana zany a ho anle azo a mba miara miaina aminy eo. Zay indrindra nampirisika anay eto a, anisan'ny tanjona tianay tratrarina mba ahafantaran'ny olona ny tena ilana an'izany zavamaniry izany fa tsy hoe zavatra tsy ilaina izany. Dia niezaka izay na nitady a ny karazany a, dia hatreto aloha izay a dia eo amin'ny Enina arivo hozy izy namako teo a ny specimen misy ato, voatahiry ato, nalaina tany anaty ala, fa eo amin'ny efatra amby telopolo amby zato sy arivo a ny karazany, karazany ao anatin'izay. Izay a no statistika farany aloha, dikany a mbola misy be dia be tsy fantatra ao anatiny ao a, dia mbola manohy izay a amin'izao fotoana izao. Araka izany dia maro ny andraikitra miandry ireo mpikaroka izay miezaka mamantatra ny anaran'ireo karazan-javamaniry ireo. Ka rehefa vita ny fikarohana dia averina tehirizina amin'ny toerana sahaza azy indray ireo zavamaniry ireo fa kosa miaraka amin'ny anarany. Koa andehara ho fantarintsika ireo dingana lalovana ahafahana manatanteraka izany.

Donc voilà, ils sont alors voilà, ils sont en train de trouver la nouvelle espèce donc ils sont très très très excités là. Amin'ny ankapobeany dia izay ny mikasika ny fikarohana sy fitehirizana ireo lomotra na bryophytes eto amin'ny valan-javaboary Antsimbazaza. Koa manentana antsika mpianatra sy mpikaroka liana amin'izany ary hitsidika ny departemanta Flore Eto amin'ny Parc Tsimbazaza, ahafantarantsika misimisy kokoa ny mikasika izany. Eny ary, ho faranana eto ity fotoana ho an'ny valan-javaboary Tsimbazaza ity, dia manantena izahay fa hihaona aminareo eto amin'ny herin'ny tahaka izao indray amin'ny ora tsy miova. Dia.